Erokamano ahinya nyakwara moga jwang'. Maendi en bende AJ Media mataye na Jwang' Junior chiro niendi mar ng'e jathum koda kaendi. Kawuono bende wende mosetimo uh, kata bende wende mosewenda e studio mara abiro miye kinde mondo bende oyang' nyinge na jopiny kendo bende wabiro twak kode mondo wang'e sigande ni nochako kanye, osego okang' mane kendo bende osegik kanye. Machiegni wuod Luo. Erokamano ahinya jatelo. Nyingi owuon ma ni kacha chande ID

Kili Chogo Jarawila mm -hmm. en ja Uyoma Kokiri. Uyoma Kokiri. Mm. Uyoma Kokiri ni jatend piny owacho ma Siaya. Siaya, yeah. Mm. Kanyo endi e dala. Yeah. Erokamano ahinya kuom kawo kinde mari mondo ichop ka intie e media ilos gi jopiny. Erokamano. Ah, mapiyo piyo abiro ng'iyo ngimani mar thum ni weche gi mag thum ni chako kanyo endi higa mane? E thum achako koro awachni mar band ma koro wagoyo sani. Mm -hmm. Achako 2019. Mar band migoyo sani nyiso ni nichako e band ni niwuon koso dibed ni ichako gi ng'ato kibiro yawo band ni kanyo endi? Eh, nachako e band ng'ato. Ichako gi band ng'ato kichak iduogo iyawo mari. Eh, Koro nyiso ni nitiere ng'at motiegi ming'eyo weche mag thum e Yeah. kichak iduogo ibedo jathum. yeah, yeah. Eh, thuolo en mari mondo inyisa ni ng'ama notiegi weche mag thum Eh, kapok ibiro yawo mari kaendi iwuon? Mm, ka nachako thum nachako e band mar Komesha Mirumba. Komesha? Eh, Komesha watiyogo uh mhm. -huh. but uh, gima koro nokelo mar mondo wawere gi Komesha uh mhm. -huh. ne en wach mar uh, corona corona mo uh, mano miluongo ni midhusi marach mar corona mano muoch pacho kaendi gi piny mangima yeah. mm. Koro korona ka nosedonjo to koro ing'eni kacha koro iwacho ni ng'ato ka ng'ato many kama iso e wiye. Mm. Eka ok dalew. Ni udhi upogoru nikech eh, mm. muoch mar korona. Yeah. Mm. Koro korona ka noserumo mm -hmm. to na adonjo e band mar uh, Tony Ndiema. Koro iweri gi Komesha, iduogo idonjo e band mar Tony Ndiema. Yeah. Mm. Band mar Tony Ndiema donjo e uh, 2020 2021. Higa gana ariyo kod piero gachiel. Yeah. Mm. Kanyo. Mm -hmm. Achako wachako thum gi Kandiema dwe mar ariyo. Mm, Kandiema dwe mar ariyo. Mm. Mm. Kanyo mana chako e band mar Ndiema. Mm -hmm. Watiyo gi Tony. Mm -hmm. Nyaka dwe mar apar gachiel. Mm. Eh. Koro ngiso ni isetiyo e bwo bands ariyo. Yeah. Bwo bands ariyo nyaka koro yawo mari adek. Mar adek. Mm. Mar adek ne en Nick Wood Alego. Nick Wood Alego. Oh, yeah. Nick Wood Alego awinjo thumbege kanyo chien. Utiyo mm. kode? Eh, yeah, Nick watiyogo. Mm. Koro ka Nick ema ka aye, mm -hmm. to wachako safari mar Bahati Musical. Koro ngiso ni mano band nini wuon? Yeah. Band nini wuon nigi nyinge mitiego ni? Bahati Musical Band. Eh, Bahati Musical Band. Mano mm. endi kamanyo to abro yudo ni CEO mare en eh, kanyo endi Kelly Chogo Jarawila. Yeah. Uh, Kelly Chogo Jarawila sani endi wan gi jothum thoth ahinya pacho ka endi kendo bende gibiro ka giwero wende ma opogore opogore. Kang'e ni into mm. in e kategori mane mar wer? Nitiere kanyo iluongo ni iluongo ni Oangla Rumba, nitie joma go Oangla machon chande. Igo wende mage kanyo ni minyalo winji sani endi? An uh, Oangla magoyo. Mm -hmm. Wach no wangla. Wagoyo wangla piwa. Wangla piwa. benga yani. Wangla benga. Eh, mm. Ok en rumba. Mhm. Mm ahinya cha. Nitie kaka wamedo wamedo ne odhi e speed moro odhi e speed moro eh ma ok ok ok en ok en rumba ok en ng'wech ahinya but mm. oingo wach mar rumba oingo wach mar rumba nikech yeah. kinyisa ni kala lwet Tony Ndiema to Tony mm. Ndiema go angla Rumba. owangla rumba wende ma dhi mos to gin owangla koro nyiso ni chak iduogo e kalo to ni ndiema ego owangla ma piwa chande Ya, amedo amedo tempo. imedo spidi matin Yeah, yeah. erokamano ahinya kanyo endi Ah, eh, eh, Kelly Chogo Jarawila ok ang'eyo ni eh, nyaka gi sechegi kitiye band magi Ah, gin ang'o gignigo eki ma bende inyalo wacho ni kata gin jomage manomiyi ibedo gi lek mar bedo jathum ing'e ni ng'ato ng'ato ka timo gimoro to wacho ni agombo natim gini mana kaka ng'ane time. Be nitie jathum moro mane ibedo piny to iwacho ni jagoni ni timo gini maber ahinya rombe natime kaka ng'ane time koso in iwuok ka kendi kaka juogi moro mar thum no ogoli piny? Hmm, gimoro amora ma ng'ato timo nyaka ibed gi eh, kaki nyaka isume kumoro. Eh, isume hmm, kamoro. Hmm. hmm. Dholuo maler wacho ni sumo gimoro kumoro koro idwa ni time kaka ng'ato time. Kaka ng'ato time. Hmm. An mokwongo Mhm. An eh, na an ga fan mar rege. Nihero weche mag rege mag Reggae. piny Jamaica. Rege. Kwanza an fan mar Lucky Dube. Mm. Koro the way ma ne ng'acha gogo thum gi passion, yani ng'acha ne go thum gi juogi atier. Mhm. Ne awacho ni gini, Mhm. paro ni kitime kama, to nitie kaka inyalo go kode Inyalo- step. inyalo- inyalo go kode step. koro mostly ka afollow ga life mage Mhm. ne en ng'at mane entertain ji Jo- nomiyo ji nomiyo ji saik mor, yani en yeah. en em kende en ma en gi saik e stage ma kata imbe ne inoko ku Tiwinjo ibedo nyaka in abeda gi gi saik. mor. Mm. koro Mane kama asome ga wach mar life band. Mano e kama isome. Koro igole wach mar rege to biro bedo kuomi kaka ohangla. Ohangla. Kanyo in mano wach maber ahinya. Nyaka kiseche gi kaka ang'eyo ni gin thumbe mage misegolo ne jopiny kata bende ng'ama koka neno tielo mokwongo inyalo ore mondo ochop kanyo YouTube mari odhi owinj thumbe machalo kaka mage gini. Ya YouTube kacha waseketo thum mar Ochieng' Muda Wendo. Wan gi Nyasuba Nyako Maber. Wan gi Era Lit Karumo. Eh, then nitie moko be mapod wapango mm. mwadwa ni wagol. Mm. Nitie jomoko kacha mawacho ni ah, ma be keli choga adier. Mm. Maybe wane line mar Nyasuba chande ma bende nowuoth ahinya kendo bende jopiny nohere ahinya. Asungo nyako maber. Miya ane line moko kanyo endi mondo bende ging'e ni kare ma endi en ka endi iluongo ni eh, keli chogo eh, jarawila. Hakoni suba nyako maber. Toti nyako maber jarawila. Hani nyako maber. To losode kende owuon. Ei, hakoni nyako maber kanyawa goro mama. Hani nyako maber subayo. Lando nyako maber to losode kende owuon. Mm. Hakoni dhako marach to ti dhako marach kiliae. Lando nyako marach To kethode kende owuon. Erokamano ya kanyo endi. Mano duol mar kanyo endi Akili Chogo Jarawila. Komiyo wachiel kachiel thumeno endi mowero godo Nyar Suba. Ang'isi ni med kete mana kaendi nikech pod wan gi penjo go eki ni Kili ma bende biro duoko. Omiyo kaendi kama osebedo gi duoko mar penjo duto mag jothumbe ma pacho kaendi. Kama tayi pod en Ajwang' Junior. Kili Chogo. Yeah. e, e pap kaendi kata bende tijewa mag uh, thom kata wer kata matimo mar lendo ni endi nyaka mm. wabed mm. gi seche moko waromo kanyo endi gik ma dho kisungu luongo ni challenges mm. in eh, achiedh nade mane ma iseromo godo ma kiparo to samoro nyalo miyi pi wang' ichwer en achiedh nade mane ma iseromo godo e pap ka nyaka nichak kanyo endi ng'wech mar bedo jathum ya gima ang'eyoga uh mhm. -huh. gimoro amora mitimo uh mhm. -huh. mar modified mondi make gimoro uh mhm. -huh Nyaka ibed gi challenge. Mm. Koro challenges to nitie. Uh mhm. -huh. Ma ok wanyal kwanogi. Mm. Eh, gintie. Mano, mano, mano gima ng'ata ng'ata makata ni dwa chako mathum kawuono but gima mondo ibed king'e maber ni challenges to mm -hmm. nitie kumoro amora mm. yeah. entie kendo gidhuro yeah. kamano endi to be nitie ber moko manyalo wacho ne oganda go eki mane sani nigi lek mar bedo jothum ni e pap mar thum kato ber moko nitiere yeah Gimoro amora ma rach ok dikos ber. Mm. Gimoro amora ma ber be ok dikos rach. Gimoro amora ma nigi richo ni nyaka kos Nyaka rachne. kos rachne. To Gimoro amora ma nigi rachne Be nyaka bed gi berne. nyaka bed gi berne. Koro mano Mhm, to seche mwatimo gigi te mhm, but uh, genowaga en ga ber. mm, E, koro berni mar mondo ichope nyaka ikale mate mm. matek. Erokamano. Yeah. Sani in igni band mari ma in ema itayo kendo in CEO mare iwacho kanyo endi ni band no endi mari in iwuon. Yeah. Ah, inyalo be inyalo dhi goyo band oko mar kama intie kata koluongi e pinje ma Kisumo, Mombasa, kuwe Nairobi kama sani endi intiere ni. Yeah, band thum en tijwa. Mm. Wanyalo time kumoro amora ma kata wawachnwa mani waidh ndege kawuono. Wadhi wago thum Ulaya. Mm. Wanyalo. Kamano. Yeah.

Asa, awacho cha nyinge mong'ere pap mm -hmm. en Apasi Fiberman mane maneja wa mm -hmm. ma kata bed mana ni ng'ato ne dwaro miya show kawuono mm. to nyaka en ma mondo anyise ni ba mm. nitie show moro midwaro kama kama nyaka kale lowe nyaka kale lwete nikech mm. en mopango gigi kamano yeah koro ngiso ni in gi maneja mari kata ka ng'ato dwaro manyi korichi mokwongo kata komono chopo komi mokwongo tibro rifae eh, to maneja yeah. mondo koko gi kaka weche chalo yes. ok ang'eyo ni sani endi jothumbe golo maliet lieti ang'o miseko na jopiny sani endi dibed ni nitie gimoro machiek e jokon koso dibed ni wabed mana gi rito ya nitie gima chiek e jokon uh mhm. -huh. mang'eni kodhi mabor uh mhm. -huh. to dwe manyien dwe manyien mm. giseni dwe manyien odong' gimoro juma achiel kende odong' juma achiel uh mhm. -huh. dwe mar adek ka uh -huh. nitie thum moro mwada ba e yamo mm. to kopogre gi mano mm -hmm. nitie gik moko nitie gik moko then next year mm -hmm. wan gi album album ma koro ting'o wende mathoth ting'o wende mathoth mm -hmm. thumbe abiriyo mm. wadwa ni mondo wa launch igole dichiel eh idwa ni gol gi dichiel titimo ne launching mm. yeah Uh, eh, Kelly Chogo, sani ende kadang' dipo ni kawo weche mag wangla keti e lweti Igombo ni Owangla ogik e kiwango mane pacho kaendi? Owangla, mhm. Owangla wadwa ni mondo ogik nyaka international mhm. nikech eh, mostly mhm. sani king'iyo kata mana Kenya waka mm. nyaka jok mok winjo Owanglano mm -hmm. yani yani jok mok winj dholuo joma ok winj dholuo but wangla no mit negi Mm. koro gini kwa medo mana goye kendo wamedo mana rido iye gi kaso kaka yawuoyi man mbele gi osekete ni wambo wamedo kwanye gi seriousness moro Mm. wangla dhi chopo kumoro mabor Nigombo nochopie owinj nyaka gi pinje maoko. ya ya ya

Onge gima tek. Onge gima tek. Yeah. Mm. Ok anyal tamra kulago. Samoro sigandi mar thum miyo jomoko bedo gi chuny ma ol. Owacho ni ka koro mm. keli cha, no chandore to be poko gik kamoro meno gikie miyo mm. jomoko ol. Adwaro ni mondo jiwe rawera moro ma pod a sani endi ma bende uh, pok ochopo kama isechopo oneno mm. ka tich motimono samoro igore piny mm. inyalo ng'ise ang'o kinde ma bende koka en bochako achaka wa piny kocha chande Eh, gima anyalo wacho ne ng'at ma wuok piny nikech kata an be nawuok piny Ibe ni wuok piny. gimoro amora kowe kata mana thum gimoro amora midwa timo iseamua ni idwa timo gimoro Mm. mokwongo gima mondo ibed king'eyo ni nyaka ikal e challenges Nyaka kale challenges. to gin ga challenges gima gima nigi ber nigi challenge moro ma mager kineno mm. tiwacho ni to nogura kae kuso mm, mm, na mm, mm. yani inyalo dok piny inyalo werigo but uh, eh, gimiweyono mm -hmm. mano gima kiny mm -hmm. ne los ngimani kendo gimilok nyingi gimineni mm. ringono mm. ni tekno mm. koro bed abeda kanyo mhm. but mm -hmm. tim atima kinda mm. Mm. an ng'at ma wuok piny anyalo wacho ni tim kinda nikech mano e ng'at ma kiny ne bed keli mm. ka koro keli osewuok e pap kamano yeah. ere kaka jonyuol norwako wachni mar bedo jangolo dibed ni seche moko ne gin gi lek moro ni ah keli ni dwani mondo obed daktari obed dokta Bedo kanyo japuonj to bang'e chien gifwenyo ni in jagono ni mago thum. Mane kane girwako wach ni endi pacho kocha chande. Okuongo an jonyuol ok ne dwar wach thum. Mhm. Ok ne gidwa wach thum kabisa. Mm. Nikech eh, ne gineno ni thum Mhm. en gimoro yani dala kucho kawoga ni ng'at moro mago thum en ng'at moro ma ok ber. Mm. Yani ng'at moro ma ijachode mm. mara chang ing'iye e ngas moro machielo nitie kama oketie mm. koro mara ni sijui kia thum lalo ji mm. koro mar mondo achop ni koro ago thum mm. winjruok ok ne onge kinda gi jodalawa jodala mang'eny ne ok orwako tij mar thum mm, nyaka mamawa monyuola mm. but noduogo rwaka chien mm -hmm. ka koro se winjo thum mar ochieng' uda wendo mm -hmm. Kanyo naneno ka gichako koro sudo buta, but mhm. ndalo cha to ne giweya. Diere ma pok ne chako mi ma mi golo thum moro minyalo winji to ne ok giwinji. Ne ok giwinja be wach kata mana wach nene mok ne gidwa. Mm. Haya koro ka nagolo thum mar Nyasoba, mhm. akanyo koro gichako neno kaka nitiere mm. nitiere nitiere nguvu moro ma in mm. go e thum mm. nitie mm. nyathini kara kapo ni wamiye mijing'o mm -hmm. to onyalo timre nade onyalo dhi mbele mm. koro mano e kaka neno iro kama na nyaka nyo ni nyikora moga jwa ngogo mpaka ka indi kod keli chogo jarawi la jathum ni maro wangla kendo bende omedo lero no kaka bende osebedo koko kan kanyo indi ngima ne mar thum kama no chako yo kan mose goyo kendo bende kama osige gi kinde ni indi luonga jwa junior kendo bende pore tai ka indi gi penjo ko ikimo dong ne keli chogo e jarawi la jarawi la okang'eyo ni nyaka gitiche gi eki Uh, isebedo kigoyo thum kendo bende oganda osebedo ka winjo thumi kanyo endi kendo ok ang'eyo ni nitiere jomoko mosebedo ka konyi adhi ni mondo iwuoye kodgi nikech eh, samoro nitie ng'ama osemi support moro either direct gi dho kisungu kata indirect adhi ni lose kodgi duokne gi erokamano kata recommend tijgi kanyo endi losane kod jogo eki mawinji sani endi ma bende seche moko osechulo ni kony margi Mm. Mm. Mokwongo, Aduoko erokamano ne fans wa duto te mm -hmm. mosebedo ka support wa mm. eh, ago negi erokamano nikech gima watimo ni mm -hmm. watimo ne gin gini giwegi gin giwegi mm. to gini watimo mar mondo lok ngimawa mm -mm. koro wan gi koni kamano koro kok gin mm -hmm. dok wan kama wantiere kamano koro osiepena duto te mosekonya mm. nyasaye mm. omed gwedho kamano Ng'ata ng'ata ma pod dwa ni mondo okonywa, Mhm. warwako. omed dhi mbele gi, gi chwalo kony Yeah. kamano endi nyi kora moga jwang neno ka bende same wang'o ka endi malich patamre gi nono pod odhi mbele ka endi kendo wachiegni mana go kanyo endi kele kapok watieko to ng'isa jogi ni ni to bende dibed ni ng'ato osemako lweti wechego gi mag keny koso in aina pod kaka ne in chon cha Wach keny ka, Ehe. Ng'at mosemako bada to mm. pod bede nage ochung' achung'a te. Pod gindae kae kamano. Eh, gindae kamano. But gi mang'eny. Aha. Ni opportunity ni opportunity no. Aha. Chal na mantie ng'at ma koro bro bedo. Oh. Mm. Neno ka bin dalili moro nitie ni ng'ato nyalo eh, kwanye. Dalili moro bro bedo mbele ka. Mm. Eh, ok awuono but mbele ka. Mbele ka. Mm. erokamano ahinya nitie jomoko ma sani oneni kanyo endi e laini mar tiktok samoro mar youtube aneno mondo inyisgi ni iyudori nang'o duto te kanyo endi facebook instagram tiktok iyudi gi nying mane kanyo sawa an nyinga maru sani en mhm. kelly chogo jarawila mhm. kidhi e facebook

tiyude mikwongo yude kamano endi yeah. ero kamano nyanyi koramoga jwang' mane makelo giko machno ni endi kapok watiyo kadhane mondo ilose gi fans wach moro mogik ma samoro dibed ni ok iwachonegi iwachnegi tielo mogik ka waloro chenro ma kawuono ni endi yeah. Eh, wach ma pok awacho negi to kane mm -hmm. but erokamano ema pod anyalo timre nade iduoko negi anyalo medogi mm. erokamano kendo jok ma osekonyowa te mm -hmm. nyasaye omed gwedhou kamano Ee, Nyasaye omed gwedhou matin mugolono mm. kuma owuokie mhm. Nyasaye omed mang'eny moloyo. Erokamano. Erokamano. Erokamano nyanyi kwa Ramoga Jwang' mane makelo giko mar chenro mar bende ng'e jathum mari koda Jwang' Junior kamano chakore kanye dakika moko mano kanye mosekalo chien tudri koda kendo tielo machielo mondo bende wayang'e mathoth ahinya kochunore gi e chenro ni mar ng'e jathum mari nyinga poda Jwang' Junior tim eh, subscription mari kanyo endi mondo iyud mathoth ahinya. Arom e tielo machielo.